Hi everyone, it's your girl Ritz McClash aka The Strobe. You know there's no berries without Ritz. Vari ndi muvenda ndi mukororo ndikobva Beitbridge vari ndi 02. Ehe, when I'm coming with this energy. You know, it's our show and ndichakudi whereby we give people chance yekuti aiwa Ritz relationship ring andichaide. But munhu uyo ari kuramba kurambwa. Ndite sei aiwa wari no more cause musikana aripo ndiri kuti inini I'm a phone call away then ndiripo panzvimbo kuti tiende tinoramba munhu asingarambiki iyeye so for this show we have our guest uyai muri sei makasimba here sister aiwa ndakasimba zvangu ndoda kuti muzviintroduce kuvanhu inini guys ndauya pano kuti ndizotaurawo nyaya yangu inini chokutanga ndonzi vamoyo ndine musikana musikana wangu wandofambidzana naye saka musikana uyu ndokuchaimwe tichidanana saka ndakazongosika pakuti a ah, musikana uyu ndikamuti uya kumba hauye ngachitesei jete ahade sakungoda chete kudza mari yangu inini tazipa then pandogara ka alongside pane wifi ka maona saka iye akatonakiwa newifi padeni akutonakiwa wifi plus kudya mari amuona mari yechigadeni boy yochakatika maduwa e eh, bosa chimugara asati mungetaini semetaimungoti ada something ada something zvemireji haani haadi makambotaura naye ndoti ndoda kukuroora sha ndakambotaura naye but anenge achikotsika tsika but mari anenge achida mari manje nehuku zvinonakanaka like vese eh. anenge achingoda kuudza yoyoyoakuramba kuvambirika ndada kumuramba kuti achaina ndida kuuda inini Ah, ari kuramba manje aiwa panapa ndo pazvinogumira manje siwa here fifi ndizvo eh, matosvika pakanaka saka guys Ndafave. manzwa hanziko musikana uyu anenge achingoda kudya mari apa mukoma wangu ari kuti aiwa shaa ndoda kukukanda padheni anenge achingotsika tsika aiwa nhasi ndo pazvinoperara saka see you after the break so guys ka sportswear vanhu vakawanda vanogara vachindineta risi sportswear tinoiwana kupi sportswear guys inowanikwa kwabatman batman ndo plagi rega muharare inotengesa quality yesportswear ndati masneakers izvezvi tiri off season kapabhora apa ari kuti aiwa ritsi udza vanhu kuti aiwachi maplayer jezi tatidzikisirei kamutengo saka endai muno kuti season ichidzoka ka munhu ngauye nejezi rake raakatenga kwabatman saka munhu wese ka go kwabatman guys ndokwega kune masportsway akanaka matracksuit masneaker zvese zvaunoda ikoko unozvana kwabatman welcome back saka hanzi musikana anomboziuya pamba pemkomana saka tinoda kuzama kumbomufonera kuti anogona here kusvika patii mufonere sanimufonere musikana anosvika zvake
isai paloud chinji
Hey, eh, hello, hello, baby. haa ndiri bhoo zvangu ife iwewe uri bhoo ka ko bebi ndachikumbira vako usike kunoku ka two minutes aiwa haa tisati
o oh, saka dandigire chii ikoko ah, allright mazoona ake anida huku musikana huku ndozvandaita kuti angoti ndapodza ndida huku chicken slice chicken kana mazi chicken ema kfc andotenga motenga ndotenga handinise kutenga ndaneta ah, pakaoma saka rega tiende kune musikana so guys ka taita effort yekuti titengere musikana huku kuti tikwanise kusvika paari zvakanaka saka tikuona hanzi gedhi rakakiwa saka toda kumufonera kuti abude panze mufoneremufonera

Eh, ndasvika kako andikuda pagedhi pake waita sei kwete asisata bharandi ndasvika ini nditori pagedhi atova nehuku ichi aiwa handina riti ini
saka iwe ndakatokuya nehuku asisambokutamba nitavaza bebi onaka iwe ngoya kuti riti ndako kabebi

Ndiri boka timbobuda ka timbotaura panze apa. Aiwa handibudi riti waundidaro iwe unombozwa ndifenera kuzvitodaro.
Aha manje kana uri fan buda ka umbondimhorosawo kana Juli Juli. Ah ndoziva mukuta zvikachoke unoda ndiramba nitewe. Kana.
tachida takugira huku kanai
aorit ah, kana aorit tounangozvitira pafoni muudze ah, saka ini bebi ini handichatikuda kwacho ini handatokuda inini handitadada nezvako inini eh, mukomana ari kucomplain hanzi unomudya mari sterek sa tataya panapa hanzi yokuramba kuramba tataya panapa kuti akurambe manje yawasikuda ah. kubuda ah. ukudarirei kudaro naiwe sha
manje iye akandiramba anowana umwe musikana kupi ah, vakawanda vasikana iwe saka unodyira munhu mari yake izvozvo zvekuti anozowana kupi mumwe musikana usadaro iweyo mari anenge aishanda iva veduweka Hapana anotombomuda mukomana uyu ngaasatombondirambi zvake. Ah, manje mudzi mudzi kuti Eh, sa- hauchamude ma- manje ini handichatombokuda kwacho ka Handitato- handitatoda inini ka Eh. takatata nazviti wati handitakuda Eh, ah, un- udhilita namba dzake and naye achatodhilita namba dzako usachamufonere urege mukomana wevanhu please akushandira wada kuvakawo kumusha usadaro iwewe
Ndizvo zvakutongoda mm, zvehuku. Mm, mm. Ah, usachafona, usachamufonere, imublock number. Auchadiwe, relationship yatoparara. Bye bye.

Uh, mari musadaro guys vamwe vanhu vanoringa vachishanda nesimba kuti vane mari iri kungoda kungoti mungoshandisa vane vanhu hazvina mbonaka guys saka iwewe kana une munhu wauda kuramba akuramba kurambiwa just get in touch with rits maclash aka the chi the strawberry tinoipetera ipapo saka until next time ka catch you and musakanganweka kuti kune linbet bhora ka tiri kubheta mabhora uko ehe eh, linbet ndo betting company inokupa mari yako ipapo ipapo uchingohwina uchitopiwa mari yako and inokupa futi 200 percent deposit ndogara ndichikudzai saka go and bet with linbet i love you all